Bu gün nesip bolsa sorting e, hakynda gürleşeris. Sorting emmäňiz bilşi ýaly bir sany berlen e, array ýa-da bir sany sequence kiçiden ula ýa uludan kiçä bir sany orderingde sortlamak ýa-da e, orderlamak diýip bileris. Bu ýerde iki sany obýektiň nädip deňeşdirilip bilýänini Rulyny biz bermeli. Ýagny şoň kuralyny bermeli. Şu kuraly berenimizden soňra meselem A objekti B objektinden haçan kiçi bolýar? Meselem bärde hökman integerlerde stringleri bu başga şekilli klaslary hem deňeşdirip bileris. Onun üçin şonuň karşılaştırma kuraly bolýar da comparison rule. Şonu berip tek sorting algoritmasini ýazyp bileris. Häzir e, normal sortingiň üstünden geçenimizden soňra öz isledimiz e, şekilli komparator bilen hem sortlap bileris. İlki bilen genellikle e, array bir berilýär we içinde genellikle sanly integerler bolýar. Bunu nädip kiçiden ula ýa-da ullan kiçä sortlap bileris. Ullan kiçä sortlama aslynda kiçiden ula sortlamaň meýleşi, diňe reverse ýagynda tersine görýär. Meselem, bir sany array beripdir, şony sortlamak şumuz şundan bolýar. Iň

adamlary beripdir bir sany use case we ol boýlaryny beripdir boýlaryna görä kiçiden ulaýa uludan kiçä sortlama görkezipdir aýtýşymyzda selection sort bar insertion sort bar bubble sort bar we başgalary bar bularyň hemmesiniň common pointi n kwadratda işlemesi ýagny iň worst case-de iň erbet case-de n kwadrat işleme etýärler n bärde arraýiň uzynlygy bubble sortuň Ýa-da beýleki berlen sortlary bilmegiňize gerek barmy? Men pikirimçe ýok. Ýöne iň azyndan çalışma mantygyny, işleýşini nädip, näme öwretýän bir kelläňizde bir pikir şeklinde dursa hem ýeterlik mykar diýýän. Ýöne onda şunda bilşiňiz ýaly men C++-da eýýäm bir setirlik zat we taýyn kodlanan sorting algoritmisi we işläp biljek iň çalt şekilde işleýär, n-log n-e. Ýöne ýene-de üstünden geçip gysgaça ideýalaryny degint geçseň, ýat tutmagyň hökmany ýöne bilseň nämeler etip bolýanyny. Belki käbir soraglarda toga çözeňizde ideýany zady görmek üçin gowy bolup biler. Ilki bilen Bubble Sorty degint bileris. Aýtjyny en kwadrat. Bärdäki algoritma şundaly gysgajyk. Bärde näme etýär? Ýani arrayda n gezek üstünden geçýär. Her geçende-de adjacent elementleri swap etme imkany bolýar. Meselem, bir sany arraýymyz bar. Bir passde, pass diýýäs biz her bir zada. Nolunjy elementden başlap, iki sany adjacent elemente seretýäs. Eger şu stadiýaky duran element kiçiden ula sortlamak isteyas, bärde soragy hem aýdaýly. Eger şu ýerdäki adjacent, ýagny goňşy elementleriň A ul B dir bolsa, onda ikisini swap gaýtýar, ýagny ýerini çalyşýar we şundan soňra B A şeklinde bolýar. Şu e, bir päsi 0-njy indeksden başlap, soňra çenli gitýär we hemmesini aýny çekden geçýär. Iň soňunda e, bir päsi tamamlanandan soňra array sortda bolup biler best case-de, ýöne e, genelikde bolmaz. Sebäbi bir example bereýli.

Dört geldi, dört galdy. On çalıştı, çalıştı, çalıştı. Soňuna gitti on. Nol, sekiz, iki, on şeklinde. Bir päsden sonra array'mizin halşyna gelýär. Yani adjacent qonşulara çalışacak eğer ulu olsa. Ondan soň şunu näçe gezek etmeli? En gezek pass edemizden sonra bize garanti etýär şu final array'miz hökman sorted bolar diýip. Näme üçin? Şu taýda meselem näme üçin sorus bolmady bir päs soňra üç bilen bir ýerini çalyşmady. Ýöne her bir elementiň öwünde atmost n sany element bolan syn n sany päsden soňra hemme element öz sorus ýerini tapar diýýä. Bu da bize garantiýa etýä. Bir päsiň işleýiş tizligi n näçe päs etmeli n sany onçe n kwadrat şeklinde bir algoritmasy bar. Görşüňiz ýaly päsli ýere adjacentler sebäp etýär eger uly bolsa. Ve Bady zat ideýasyna proof namertdir. Näme üçin n kwadratdygyny inversion mantygyndan. Ýöne ýa şeý zatdan görüp bilşiňiz ýaly bubble sorting çalyşma prinsipi n. Bady başga algoritmalara girmändir, gön n logana giripdir kitapda. Bir kitap siziň hem bilşiňiz ýaly bir tane kitap eliňizde bolmaly bu kitap. Selection sort mantygy bar. Aslynda goja animation hem etipdirler, görüp bileris. Bärde näme etýär? Iň kiçi elementden başlap, iň başyna goýýar we galan array'den ýene iň kiçini tapyp, şeýdip şeýdip aslynda gaty simple bir idea. Başga bir idea. Näme etýär diýdik? Graf işledi. Berlen array'de iň kiçi elementi tap diýär. Arraýberdi. Tuş daýysy diýse, onda şu iňkisçe element, ýagny sorts arraýinde birinji ýere gelmelidi. Galan şu elementi pozan ýaly etýär. Galan elementleri birleşdirip, şonuň üçin arasynda iňkiçi, ikinji kiçini tapýar. Ony bärik goýýar. Şeýdip, şeýdip, eee, n elementi dünýänçä, munam pozýasyna şeýdip, şeýdip, n elementi dünýänçä iňkiçini tapyp, tapyp, eee, algoritmany gurýar. Bärde her prosesden soňra element sany bir az alýar. Bu da näle bolýar? Iýinji prosesde hak element sany n minus i sany element galýar arraýymyzda. We şu arasyndaky şu galan elementleriň arasynda iň kiçisini tapýar her gezek. Ýagny bu da totally i noldan başlap n minus 1 çenli kiçi şekilde. Şunça işlem etýär. Bu da näme? eşit n n daşyna çykaryp bileris n kwadrat minus ses gelýär bu ýerden Kerim aga sesiň resmi çykýanok nädemi

Size peýdasy bolarmykan bilemok, ýagny ýat tutmagyna gerek ýok algoritmalary, ýöne iň azyndan IDEA-syny bilseňiz diýip başlapdym. Ilki başda Babusor hakynda gürledim. Babusoryň IDEA-sy nähili diýipdik. Şeýle gara işleli. Ana çeşit bolar. Aha. Babusoryň IDEA-sy adjacent, ýagny goňşy bolan elementleri e, uly bolsa ýerini çalşyp bir sany pass, ýagny geçiş tamamlaýar. Şundan başlaýar, bir sany array beripdik işte, şunda ýaly, dört, üç, bir, on, nol, sekiz, iki diýip. Bir päs soňra arraýymyzyň haly şuňa gelýär. Bärde bir sany päs ýetikdä bize, ýa päsden diýişimiz ýa nähili bolýar, nolunjy indeksden başlap, goňşulara seretýär. Eger goňşusy özünden uly bolsa, onda swap etýär, ýagny ýerini çalyşýar. Şitadi AB, BA bolýar. Şeýdip, şeýdip, bir päs tamamlandan soňra arraýymyzyň sorted bolmagyna garaşmap, garaşyp bilmeýäris, ýöne, Pärde egerde en päs etsek şu taýdaky bütün elementleri şeýle adjacent bolup şuňa bir criteria we diýip bileris. Yani adjacent uly bolan özünden öwündäki element. Şu hemmesi diýinýär sebäbi bir elementiň öwünde özünden uly at most en sany element bar. Her päsde de şu elementiň sany bir azalýar. Bu şeýlelik bilen bize en sany päsiň Array'ni sortlamoç ýeterlikden görüp bileris. We her päsim n işlem etýän üçin total n square işlem etýär diýdik. Soňrasynda-da selection algoritma geçipdik aslynda. Selection algoritmasy hem başga bir IDE. Bärde näme etýär? Her gezekde array'mizdäki iň kiçi elementi alyp, meselem şu taýda şu element diýdik. Şony sort array'miziň başyna goýýar. We şony pozýar. Soňrasynda ikinji iň kiçi elementi alýar, ony goýýar. Soňrasynda-da onuň ýerini pozup, şeýdip, şeýdip dowam etjek. Soňra hem mele-mesle dynanda, biziň elimizde galan element, array, sorted bolýar. Muňam işleme asymptotik analizine dotydym. Ilk başda noldan başlap, i noldan başlap, ilk başda n element bar, n minus nol. Soňrasynda n minus bir, n minus iki diýip azap gitýär. We her gezek element sanyny kadar işlemek diýýär, sebäbi şonuň üçin minimum tapýar. Bu-da n Daşyna çykardyk n kwadrat bolýar. Bärdäki bir noldan y şeýle zatlar toplumyň n köpeltmek n minus 1 bölmek 2 bolýar. Bu da aslynda yani takminen yani worst case ten kvadrat yani ondan çatda diplers şunun ýaly algoritmada Bir sortyň IDF-i, Selection Sort diýip ady geçýär, Bubble Sorter teginlik, Insertion Sortam. Bularyň hemmesiniň kiçijek-kiçijek kodlamalaram bar. Eger görjek diýseňiz, meselem, eger iň kiçi indeksi tapyp, şony source array-miziň başyna goýup, şony pozýar. Çok basit bir mantygy bar. Bärdede insertion sort üçin näýeli bir idea bar. Aslynda bubble sort hem kodlamasyny ilki görüp bileris. Ensan päs tamamlaýar diýdik. Ýa sortup bolýança päs tamam, päsini tamamlaýar. Päsem adjacent-lary, ýagny goňşularyna seretýär. Eger goňşusyndaky, öňündäki element goňşusynyň elementinden köp uly bolsa, onda isbap etýär ikisini. Bu şertde bir päsini tamamlaýar. Bu da n kwadrat. Hmm, insertion sort näle bolýar? Insertion sort birazcık bubble sorta meýdeýär. Ýöne bärde her bir elementi yerini tapýança

Indiki prefikse geçiş ýapamyzda, eýýäm bärisiniň şol tutdugyny bilýäs, ýagny birden i-e çenli arraýyň şol tutdugyny bilýäs. Täze element gelende, şoň öz ýerini tapýança, ýagny täze i arty birinji element gelýär. Bu şu wagt şol tutda boldy arraýymyz. Şu elementiň ýerini tapýança swäwa tikitýäs. Belki bu, meselem, bir, üç, bäş şeklinde bolýança Söýg atýas. Haçanda ýerini tapýar, ýagny artyk mundan öňündäki element özünden ulla, ony şda durýar. Meselem, bir, üç, bäş, sekiz şeklinde bir prefiksi source şeklinde du diýeýin. Inden bärik dört geldi. Ýagny i ilk i element source du. Täze element geldi. Onda ilki başda şdadan başlap nirä çenli gitmeli? Ýagny şuň ýeri aslynda şdaýsy. Göni bilýäs, ýagny binder search hem atyp bileris, tä source bir array.

Ýerini tapyp logiýanda dowam edip bilýäs. Ýerini tapmak logiýam bolsa-da, stadiýakylaň hemmesini gyra shift etmek her gezek i işlem al, i işlem alýar. Iýinji stepde. I birden başlap, ýa-da noldan başlap, ene çenli gitýär. Ýani, ýene jemlesek, n bolup köpeltmek n plus 1 bölme 2 ýaly ýa-da n minus 1 bölme 2 bolýar ýa-da o-da n kwadrata deň bolany üçin ýene-de muň işleýiş tizligi

deňeşdirme kriteriýasyny siz bermeli bolýaňyz. Meselem, iki sany obýekt geldi, iki sany data type geldi. Şolaryň ikisini nädip deňeşdirmeli? Meselem, sanlarda sanlar deňeşdirip bileris. Ýa-da stringlerde belki biz lexigraphical görä sort edip bileris. Uzynlyklaryna görä sort edip bileris. Ýa-da başga zatlaryna görä sort edip bileris. Onuň üçin hem deňeşdiriji komparator ýazmaly bolýar. Kriteriýa görkezmek üçin. Oňa häzir geleris. Ýöne şu wagtça sort etip biljek iň minimum taýmymyzyň en logendigini aýdyp, iň gowy taým kompleksdäki algoritmala refer etip bileris. Ýa gaýçyş bilen dip algoritmi işe ýa tutmaga gerek ýok. Zaten C++-da häzir görkezişimiz ýa gysgaçyk taým implement edilen kodlama bar. Oňa da serederis. Ýa-da şu adam SQL-e serip biler. Meselem, vektor ýa-da array gelen wagty 5, 3, 1, 4, 2 şeklinde. Böyle vektory C++'ın sintaksinde sort başından başla sonuna çelli şeklinde verseniz eyyam alarak kiçik olsa unutup biliriz. Sorted Blast we bu funksiýanyň işleme tizligi enloggen. Yani bu bize iň çalt algoritmasy eýýäm C++ üçin ýazylan. Öňler bu ýokdy, onun üçin QSort ýaly güçlük üýtgeşik zatlar ýazýardylar. Şu wagt has ýeňilleşdirilen. Hmm. C++ 14-de, 11-de, 17-de

ideýasynda oýnaýar. Her gezek berlen arraýimizi, meselem bir sany arraý berildi, sekans berildi. Ortasyna ikä bölýär we left to right şeklinde ikä bölüp dowam edip gitýär. Left to right şeklinde. Ve bunu bu prosesi bir element galýança ikä bölüp dowam edýär. Ýene böldi, ýene böldi. Ýene böldi. Şeýle şeýle. Iň soňunda bir element galanda prosesi durdurýar. Muny her gezek uzynlygy mesela ilk başda n bolsa, ikinjide uzynlyklary n bölme 2, n bölme 2 bolup gitýär. Muňa görä her gezek enimiz 2-ä bölünip gitýän üçin bu trimiz ýa-da bu gurýan strukturymyzyň uzynlygynyň log n ikilik base-de döni görmek er, kyn bolmaly, kyn bolmaly. Log of n floor şeklinde etip bileris. A ya da seyir şeklinde. A, bu näme üçin işe yaraýar? Ya da bu algoritma mantygy näme? Her gezek egerde çep tarapyny left'i sort etip gelip bir işlem buyurup bilýärdi, bilsedim. Sonra aynı işlemi bu taraf üçin berip bilsedim. Yani left'in öz içinde sortlap gel.

Eger menem diýsem, sen eger elli gidip el tarapy el sany element sortlap gelseň bu şekilde, er tarapam öz öz içinde sortlap gelseň, men şularyň ikisini bir ýerik birleşdirmegiň kostyny o plus el plus er diýsem, ýagny iň worst case-de el plus er işlemde sortlap bilýän diýsem, ýa birleşdirip bilýän diýsem, onda aslynda işlem çözülýär. We şeýlelikde tan kompleks diýip nämä dönýär? Şu tadaky bölünen bütün arraýleriň uzynlyklarynyň toplamyna deňk gelýär. Ilkinji arraýyň ilkinji level diýýäs muňa. Levelde diňe arraýyň özi bar, uzynlyk n. Ikinjide ikä bölýär, ýöne toplam uzynlyk ýene-de n. Şeýle-şeýle her gezek ikä bölünip gitýär, ýöne şu leveldäki arraýlaryň bölünen arraýlaryň uzynlygynyň toplam n bolany üçin şu n-den bölen treemiziň uzy boýy

Şoňa deňip bileris. Bu näme diýmek bolýar? Bir sany array geldi. Sortlanan, bu da sortlanan array geldi. Şular ikisini bir ýere ýazjak bolýar. İkisini birleşdirjek bolýar, merge etjek bolýar. Ady şu zadyň gelýär, merge sort şeklinde. Näle işläp bileris? Aslynda gaty aňsat bir idea. İkisiniň hem başyndaky element, ikisiniň hem yani bolup biljek öz listindäki iň kiçi elementler bolýar. Şu element bolsun, bir hem şu element bolsun.

elli üstündäki sany geçirýär. Şeýlelik bilen, her iki sany birleşdirjek welin merge etjek welin listimiň pozulmadyk ilkinji elementine görkezipdiren pointerlem bolýar we indiki geljek san F elementim F sequence F arraýimdäki ikisiniň görkezipdiren pointerleriniň minimum bolýar. Meselem, indikide R diýeýin, onda şu san gelýär, stack gelýär, oturýar. Oturandan soň muny pozup bärdeky pointerimi indike geçirýän. We şeýlelik bilen uzynlyk ikisinem diýinýänçä dowam etýän etme biri ilkinji el dol diýip biler. El diýenden soň galan erde ki bütün elementleri dizibermeli bolýar. We şeýlelik bilen her her prosesden soň bir element pozulýan üçin we başga search etmeýänim üçin, başga işlem etmeýänim üçin Muň işleme tizligi O of eliň uzynlygy, ýagny eliň uzynlygy iki sany zadyň içinde görkezýär. Plus eriň uzynlygy şeklinde bolýar. Bu da F-iň uzynlygy näçe bolsa şoňa deňik bolýar. Bu da gaty bir çalt proses. We iki sany sorted kiçi arraýy bir ýerde birleşdirip merge etdim we ýene de elimde sorted bir arraý geldi. Şeýle-şeýle n-log-n ideýasyny goraýar.

Ikisini sordet diýen birleşdirip F zadyny goýjak bolýan. Bunu F diýip bir sany list ýasaň. İçine de uzynlygam L size şunça yer gerek şeklinde oldu. Sonra ikisi üçin bir sany pointer atalım. Mesela L üçin kiçirak kiçi L diýip bilen. L üçin kiçi L. Soňuna gelmedik bolsam herhangi bir Arraýyň onda bu aýdym dowam etsin diýýän, ýagny for r kiçidir part size. Eger eliň soňuna gelen bolsam, onda r-de näme bolsa şony goýup diýýän. Indiki e, element olarak final üçin, ýagny f-niň indiki elementi görnüşler plus plus diyecek ya da şey diye elimdeki Tan bolýar. Ve erimiň pointini bırakýar. Eger e, tersine olsa erin pointini soňuna gelen bolsa onda 50 näme bolsa şony almaly bolýar. Onda da f-iň ýa-da ismi f pointini 50 näme bolsa şo we bırakdyrýar pointini. Eger ikisinde de sona gelmesek bolsa, onda deňeşdirmeli bolýar. Deňeşdirme üçin girýär. Deňeşdirmede näli bolýar? Elin görkezip duran pointerine sandan, şu wagtky elin görkezip duran pointerine san kiçi bolsa, onda aynı eden zadymy etýän. Şu wagtky F-iň elementi olarak e, elinkini goýýan. Elsa elinkini goýýan. Ve her prosesde de F-iň pointini bıraktırýan.

Gaty e, uzun gelse C++ da bilişime göre taýynjak kodlanan adam bolmaly. Merge diýip. Ony denek bileris. Munuň üçin e, ilkinji arraýyň başy we soňuny berýäris. Ikinji arraýyň başy we soňuny berýäris. Buram iň soňunda final ýazýan arraýymyň başyny berýär. Şu işlemegine garaşýan. Köpden bäri kodlamakdym menem.

Paşti o en ýaly algoritme ulaşan ýaly bolýas. Bu da gaty gowy käbir soralarda. Onun üçin counting sort hem bilmeňizde peýda bar. Bärde ekstra olarak e, bir sany ekstra memory dolanýar o ofise şeklinde. Yani bir sany array alýar we berlen arrayindäki her bir sanyň frequency-si, ýagny näçe gezek gaýtalanyny tutýar. Meselem, şeýle bolsun, arraýymyzda bir, bir, bir, bir bolsun, iki, iki, iki bolsun, üç, üç, üç, Buram 4 bolsun. Yani her bir sanyň näçe gaýtalananda çykýan bir sany e, array alýas diýeli, f diýeli adyna meselem frekwensi şeklinde. F-iň biri näme bolýar? 4 bolýar. F-iň ikisi näme bolýar? Onun 3 tane bar eken. 3 tane 3 tane 3 tane ama 4 tane 2 tane var şeklinde. Her bir array'in elementinin näçe badany bir tane f array'ine tutýar. F array'iniň uzynlygyny bir garaşymyz ýaly

Belki sorap bilersiňiz mapde tutip bilmerismi muny? Mapde tutip bilersiňiz, ýöne mapde bilşiňiz ýaly best case open bolsa worst case logine çenli çykyp bilýär, ýene-de n logine gelýär. Biziň islegimiz şu ýerde on algoritmi ýazmak. Onuň üçin hem her bir elementiň näçe gaýtalanýan bir array tutýar. We yani bundan soň görmezsin ansat. Birden 4 sany olsa e, source array'imizde 4 sany bir ýazýar başyna. Sonrasynda ikiden üç sany galsa, üç sany iki edýäs aslynda. Soň üç sany üç edýäs. İki sany dört edýäs. Bu şeýlelik bilen ullakan arrayimiz n log n sortlanıp duka bärde e o n sortlanyp bilýär. Ýöne bärdäki ýere meselem erişme ýaly kiçi we aslynda bu öz ýörite araşdyrma research tarafynda şundaly käbir çözüp bolmaýan soraglary ýa-da gyn çözüp bolýan soraglary has tiz we aňsat çözüp bolýan keyslerde meselem şundan constraint la bar bolsa işimiz ýeňilleşýär.

Bilmekde peýda bar ýa-da bilmeseňizem ýaňky ýaly sorsaňyz soňra görseňiz bilersiňiz. Bäde bir sany stringe de etip biljegimiz bolup köpdür. Men bir sany ýaňky içime sequence ýa-da array'de de mesela bir sany stringe de şundan taýyn functionlar bar, sort reverse ýaly. Bu näme etýär string? String aslynda bir sany

Edip comp diýýär. Komparator bermeli bolýar. Adyny islän funksiýamyzy berip bileris. Meselem, uludan kiçä şeklinde. Indi muny ýokarda funksiýa edip özümiz ýokarda topda içeride de lambda funksiýa edip edip bileris. Komparatory ýazma görüris. Ýagny diýýär iki sany üçünçi karakter bar. Şorta jok bolan adamyzda. İki sany karakter gelse diý. X bilen Y diýelim meselem. Şularyň deňeşdirme

kiçi bolan ýagdaýynda ştada. Ýagny if x kiçidir y return true ýogsa da return false. Ýagny bu näme etýär? X sany karakter geldi diye maňa diye x bilen y diye x haçan nireden kiçi diye soru soraýar maňa. Men hem aýtýan normal deňeşdir diýen, ýagny ASCII kodlaryna görä. Şonda eger x kiçi bolsa onda hakykatdan x kiçi

Onda men näme diýýän? Ilki başda ze bolmasyn isleýän bolsam, ze bütin harplardan kiçi diýýän. Ýagny onda x ýeden kiçi bolanda return true etmeli diýýär. Men bärde öz kuralym ýazýan. Kuralym näme bolýar men kuralym? Return true if x is equal to z. Ýagny eger-de x z deň bolsa diýen, onda men gön return true diýen. Ýagny x kiçi diýmek diýen ýerden. Ýöne oň daşyndaky bütin zatlar üçinem kuralym normal alfabetik şekilde deňeşdir diýen. E, x hakykatdan kiçi bolsa ýerden onda return true et, ýogsa da return false et. Mistade z'leri giren käbir. Men näme garaşýan? Final stringimde men şey çykartyp bilýär. Siyahut ulan. Ya da C'de uts pointer alıp çıkabilir. Ilki başda bütün düzeyleri çıkarýar, soňam normal sortlaýar. Aýtşymyz ýaly näme boldy? Aa, ýok. Şeýle bir sany mesele boldy. Näme üçin bolup biler? Aa, iki sany Z gelen ýagdaýynda da kiçi diýe ZZ-den. Aa, Aýtjak bolsam, biraz dat boldy aýtýan. Bele bolmaly dädi, ýöne soň seretip bilen men muňa. Şu wagtky wagtar men ýöne şu taýda isleýän kuralyny berip bileris. Meselem şu taýda alfabetik ullan kiçä sortla diýsek meselem. Göni aslynda şeýdip ýazmak näme diýmek? Içeride eger x we den uly bolsa true bolýar ýa-da false bolýar. Onuň üçin ullan kiçä sortla ýazsynlar.

Meselem, ýa gaýsymyz hökmany sanlarda ýa-da stringlerde, ýagny C++ we data taýplarda ýa-da bir sany struct ýa klass ýazyp bileris, olaryň komparatorlary, olaryň ýazyp bileris. Meselem, struct student bir sany struct ýazaýly, student ady bolsun, bir ýaşy bolsun, age şeklinde. Student meselem bir sany vektor alaýly. Sizde student boşa üç tane. Student. Aa, ne şeklinde? Karşıladım student kont değil. Hmm. Student. Adı mesela John olsun. Yaşam 20 yıl olsun.

name şeklinde string hmm. Bäde nämämiz ýalňyş? Konstruktor. Şöyle bir etmeliyim.

Eşidip göreli. John John John ne diýmesine bar. Michael diýeli. Bob diýeli. Iň kiçi ýaşyna Michelle, sonra Bob, sonra John şeklinde görüşüňiz ýaly straktlar üçin hem komparator ýazyp biler. Eger şunu ýazmasadyk näýeli işlädip sorasaňyz mümkinçe kompaniýa erde göre ýene-de barlap biler.